Helo, fideo 8. Nawr, mae yna lot o siopau gwag i gael yn y byd dyddiau yma, yn dos e. Cyn i chi droi rownd a gweud y geiriau subprime mortgage, mae yna rhyw siop wedi cau. Ond, fel mae'r neoliberals yn hoffi credu, lle mae yna wagle, mae yna gyfle, a dyna beth mae boi yn Aberystwyth wedi wneud, wedi creu siop VR. Beth yw VR? VR yw Virtual Reality, technoleg newydd sydd yn galluogi chi i fynd yn syth i fewn i byd trwy strapio rhyw fath o teclyn ar eich pen a bod chi'n gallu edrych rownd fel fi'n neud rawr ar yr stafell uffernol a hirt yma. Mwy neu lai, cynnig breuddwydion ydyn nhw. beth i sôn yw, dyw boi ddim yn siarad Cymraeg, so well fi dod â cyfieithydd i fewn. Gobeithio wnaeth yn neud job taclus. Hey, my name is Mark, this is VR Land, and this is where you can book in your virtual reality experience.
Konnichiwa! Cut! OK, fi'n sylweddoli nad yw hynny'n ddigon o esboniad, felly tra bod fi'n paratoi wneud voice-over massive a complicated, geith Mark o VR Land esbonio dipyn bach beth yw'r technoleg.
So this is the play area, and this is where basically your limit of walking space. Okay? So basically, you'd be standing here with this headset on here, HTC Vive, and these two controllers. Oce, okay, ie, yeah, fi wedi speedo fe fyny bach fyna, ond o'ch chi'n eisiau clywed amdano'r stwff na gewn, o'ch chi, o'ch chi jyst eisiau gweld y hyd a'r lledrith. So pan mae chi'n edrych, chi'n gweld rhywbeth newydd a clywed pethau newydd, a mae fe'n teimlo mor ysgytwol bod chi'n teimlo bod chi'n rhan o'r, or rhith bryd ma'n llwyr mwy na lai. O! Pan fi'n edrych lawr da mewn, mae yna thing newydd popio lan yn flan fi fan hyn. Nawr, VR yw'r enw cyffredinol am y technoleg, nid y teclyn ei hun. Mae sawl teclyn ar hyn o bryd ar gael er mwyn profi VR. Chimod be, fi di syrffedi ar galw'r peth yn VR, byd rhithiol fi'n mynd i alw fe hyn ymlaen, neu BHRA. So, lle oeddwn ni? O ie, mae sawl teclyn ar gael ar hyn o bryd er mwyn profi BHRA. Mwy na fedra i rhestru fan hyn, felly na i onrhestru'r rhai mwyaf amlwg. Y cyntaf ddod allan oedd yr Oculus Rift, sy'n enwog gan i Facebook brynu'r cwmni er mwyn pobl cael pocio chi yn y llyged, a nawr bydd dim dianc rhag negeseuon ysbrydoledig gan bobl doeth iawn. Doeth iawn, Daf. Doeth iawn, Jesus Christ, I hate myself. Reit, so jyst i esbonio, I'm going to talk to the camera quickly, I don't know why I turned around to look. Mae Rift yn brofiad lle chi ddim yn gallu symud o gwmpas y lle fel chi'n gweld y ffyliaid yma ar y sgrin yn neud, ond yn amlwg mae gan Facebook plannau mawr iawn ar gyfer y peth. Ugh, os oes 'na unrhywbeth i godi gwrychyn rhywun neu rhywbeth, yna'r geiriau 'planiau mawr Facebook' yw hynny. Ar lefel draw wahanol, mae Google Cardboard, yn llythrennol, cardboard yw e, rownd pen chi. I ain't making this up. Chi'n strapio bocs cardboard i'ch pen, slipio smartphone, Android neu iPhone o flaen eich llygaid a wedyn dyna fe. 99 ceiniog Amazon yw hwn. Weithiau, just weithiau, fi'n meddwl fod Google jyst yn tynnu'r piss. Wedyn yn fuan iawn, ond dim digon buan i fi nac i Elidir Jones, na set o ffrindiau sydd gen i fydd yn sydyn reit eisiau sgwrs a phan yr ydyn yn fy nhŷ, mae PSVA, sef BHR, uh, jyst i'ch atgoffa chi VR yw hwnna eto yn y Gymraeg, sy'n gweithio efo PlayStation 4 yn unig. Felly mae sawl opsiwn i'r rheini sy'n frwdfrydig i roi go arni, o 99 ceiniog a bocs cornflakes o'n eich pen i mwy neu lai byw yn y Matrix. Hyd yn oed dodjo bwlet fel y boi 'na o'r Matrix. Un peth sy'n nodweddiadol yw pa mor anodd ydyw i ddisgrifio y profiad, achos mae'n ysgytwol, go iawn, ac yn rhywbeth dwi'n siŵr ohoni fydd yn rhan o'n bywydau dydd i ddydd o fewn degawd. Anghofiwch brochures yn y siop Travel Agent, anghofiwch teithio i'r Royal Opera House i weld bach o Verdi, bydd popeth flaen eich llygaid. Ond peidiwch â chredu fi yn unig. Beth am geiriau hwn? Oh, it's just unreal. A hwn.
Awesome.
A hwn. It's cool, man. It's amazing. A hwn.
Whoa. A hwn. What is going on? A hwn.